Tēnā koutou e te iwi wānui, uri nō to tātou nei maunga, puta nō ki wā i kē, ki tā wā i anō oki rā. Nei rā tāku e tuku atu i te reo wakamihi me te kite atu i ngā whetū ki te rangi tonu. Heoi anō rā, tēnā koutou katoa. Kai te kōrero atu au ki tāku tuakana, Māmā Whirikaʻu, he aha te kaupapa? Ko te kaupapa me kī rā waka nui i te unga rotarota, i te unga reo turi. Nō reira, kai te whakamārama mai a Māmā tēnei wiki ki a tātou, ka waiho te pou ki a koe, e te tuakana, tēnā koe, nau mai, rarau mai rā. Ai ngā mihi ki a koe e te tuakine, nau rā i whakamihia atu ki te ao, ā, i runga i tēnei kaupapa waka iraira, ā, i roto i a tātou i tēnei wā tonu. Ā, ana, āe, ko wai tēnei, ā, mai Parinīnii ki Waitōtara, arā, māu Waitōtara, ki Taipa kē. Arā, ka tuatua au ki tōku awa, tōku awa tipua o Whanganui. Takai o mai rā ki runga o te pae maunga o Paikōwai, ki roto ana mai o Ngāti Apa. Arā tēnei a au e whakatipu ana nei ki roto i tōku iwi o Ngā Rauru Kītai, arā, ka rua kua Noho mai au ki roto i te iwi o tōku pāpā, arā ko Ngāti Ruanui, ko Ngārua Inerangi. Tēnei rā ka mihi atu ki a tātou katoa. Koutou rā e whakarongo mai ana ki a au, arā ki a māua e kōrero ana Mō tēnei reo hihiri ki te ngākau, arā, ko te reo rotarota. Tuarua nei, e tika ana kia whakaaro ake nei au ki roto i ōku nei mihi e whānau mai ki te ao, arā, ko tōku tama. Ana, ko tōna ingoa, ana, ko Craig. Ko tōna ingoa rotarota, ana, ko Craig. Ā, te take kua pēnei, ko ia tērei ki tōku manawa. Ā, nā reira, e mihi ana. Ā, ka toru, arā, ki tōku whānau. Tōku whānau, arā, nā rātou, tōku whānau, ā, i koro ai. Ā, i korowai i runga i tēnei tō rātou irāmutu, ā, tō rātou irāmutu i whānau mai ki te ao, ā, i roto i te ngū o tōna waʻa, arā, me tēnei mea, ā, ko ōna taringa. Ahakoa ōna taringa, ā, e kati ana, arā, ko ōna rongo katoa e āwhina, e tautoko ana i a ia ki roto i tēnei ao. Nō reira, e aha i tēnei wā, ko aku rongo, me kī, ngākau nui ana a au ki tēnei momo reo, i runga i te hunga katoa e turi ana. Ehara noa ko te hunga e turi, ā, ko te hunga katoa ki roto i tēnei ao. Me kī, arā, ko te ira nō tua. Taua ira nō tua rātou mā ahakoa, ahakoa te aa, ki roto i a rātou ā-tīnana nei, ā-inengaro nei, anā, ā-wairua nei, ā, he reo, ā, e kotui nei ki roto i te reo Māori. Anā, kua autira, kua whakakawe atu i tēnei momo reo, ā, hei Ākina atu i a au ki te tautoko tonu o tēnei mea te whitiwhiti kōrero, arā, ki tōku tama. I te mea ko ōna karu te nuinga te kitea, anā, i whakarite a māua ko tōna pāpā i taua wā he aha te tirohanga whānui Mona, Ana mōku mona ki te kōrero pēnei i a au. Umm, he wero nui, engari i tēnei wā, ā, 31 i tōna pakeke, arā, kei te kōrero ia. He tangata e kōrero ana nā ōna ngutu, ā, he tangata Hei tautoko me kī i tōna reo wakaputa o te reo rotarota. Tokorua ōku mokopuna e wakatipu ana ki roto i tēnei momo reo. Ana, te koa, te ngākau, te kitea i a rāua e whitiwhiti kōrero ana ki ō rāua mātua me kī. Heoi, Ā, ko koutou, ā, te hunga e whakarongo ana, ā, he, ā, he, ko au tēnei, ā, e whakatenatena ana kia haramai, ā, kia ākona i tēnei momo reo, kia āputa atu ki te ao, anā, He kaiako ahau, ā, he tumuaki ahau. Ā, tata rua tekau atu ahau kua kawea mai i tēnei reo ki roto i tō mātou kura. Ā, kua whakaputa atu ahau ki roto i Aotearoa nei ki te kawea i te reo ki ngā kura, ki ngā kōanga, ā wai atu, ā wai atu. Heoi, kei te whakamana mātou i tēnei whāinga kia kōtuia i te reo Rotarota rā me te reo Māori. Um, he tino wero, uh, engari um, ko tātou tērā ngai Māori mā. Ahakoa te wero ka takotohia, ka huri nei tēnei wero uh, ki tōna pai ake. Um, nā reira, kua tūwhera te tatau, kua tūwhera i te ngākau, arā mā ērā koirā te mata uh, ka ū atu um, o te wairua Tēnei mea te wairua. Um, nō reira, um, e mihi kau ana hoki ki ngā iwi um, o te mātongatonga nei o Taranaki, arā ki a Ngāti Roanui, um, rātou kua ko panipani i a mātou ki roto i te kura, ki roto i te kura kia ākona i o mātou uh, tamariki. Nō reira, i tēnei wā tonu, ko tēnei te tau tuatahi kua waka kawea au i tēnei reo o roto i te marau ako i raro i te tāūū o te maʻau, o te mātauranga me kī, ko tēnei te tau tuatahi e whakaako ana ahau i ōku tamariki ki tēnei mea te reo rotarota kia āputa atu ki te taumata ana o NCEA, te taumata tuatoru. Heoi, Ka kitea, ā, ka rongo, ā, i ēnei āhuatanga. Ā, meme i oki ka tika, ā, ki te wero i āputa, arā, ki runga i te pouaka whakaata ki, ki runga o te Karere, ā, i ngā rangi tā ake nei, ā, ki tērā o ngā wero ka pēea nei te kōtui i ngā reo e toru o roto, ā, i te reo rotarota. Nā reira, ā, ko tāku e whakapono nei, ā, ki te oki atu au ki te tau i kuraina e taku tama ki roto i Venice, arā, ki Ōtautaiti nei, ā, ko tētahi kāhui iti, Maringanui a au i nooa au me tēnei kāui ki te hanga i ngā kupu mai te reo Pākehā, ana ka Māori ake tērā o ngā kupu. Pēnei ana ko tātou ki roto i te reo rotaroto o NZSL, kia Māori ake ana ko tātou. Nā reira, kia Māori te hanga i tēnei reo. Te reo ātaahua me kī, he reo mana tōna, nō reira, Mīharo katoa ahau ki ngā tamariki o roto i tō mātou kura, ki ngā kaimahi e whāngai ana i ā mātou tamariki ki te ako i te reo. Arā, ko mātou tira ia rā, ia rā, ia rā. Heoi, ki Te hiahia, te hunga e hiahia kia kitea mai ai i ēnei o ngā tauira, nau mai ki roto i te whārangi nei o te Pukamata, me kī, rākoto nei ingoa ko te akoranga matihiko. He wāhanga kia waiho ake e au me ōku hoa mahi i ngā rauemi, i ngā rauemi. Nā reira ka noho ēnei momo kiriata me kī, o a mātou e rotarota ana. Arā, inana i hanga tiki toke mātou, tōku akomanga kia whakanuia i te reo rotarota, i te mea koirā te tino kaupapa i tēnei wiki, kia whakanuia rā i te reo rotarota. Ā, otirā, ā, e hoa mā, rā koutou mā, rā rātou mā e, e noʻo tāwauwau ana, Arā, ki te ao wairua, ā, rātou i homai ērā o ngā ka'a ki roto i a mātou ki tēnei ao kikokiko, ā, nei rā te mi'i, ā, te mi'i atu, ā, ki a tātou katoa, ā, whakanuia kia tika ki ō tātou hunga a akoa pēpi mai, a akoa tamaiti mai, a akoa Taio i mai a a koa rangata i mai a a koa paake mai a ra kaumatua mai e e noo turi ana ki tenei ao a ka tika a me whakanuia e tatou i a ratou a ki te kitea e koe i toku tama ra he he kai mai ia ki roto i te warepare a ki te hawera nei. Ana, ki te kitea koe i a ia te nuinga o te wā, ko ia me tana pā au, ā, ki te kore ia e mihi atu ki a koe, tērā pea me pā tito ringa, ā, me te mihi atu ki a ia. Kia ora. Ā, ka kaha ia, ā, ki te ngana kia aro atu ki ō ngutu e kōrero ana. Ā, nā reira, hīkaka ana, hihiri ana, kia mau, kia ū, ā, kia whakapono ake tātou ki ngā tāngata ahakoa ko wai. Nā reira, tēnei au e mihi kau ana ki a koutou katoa. I raro i tōku nei hu mārire me tōku ngākaunui ki tātou katoa i roto i tēnei ao. kawea i te reo rotarota, kawea i te reo Māori, tuia mai rā i te reo o tātou, ngā reo e toru o roto ana mai o Aotearoa. Arā, nā reira. Tenei au e mei atu. Kia ora. Tēnā koe māmā me āu, me ōu kōrero kua horahia nei o roto i tēnei wiki hei whakanui i te unga rotarota. Me te mea anō ka taea e koutou, e tātou te uru mai ki roto i te i te Pukamata o Te Kura Kaupapa Māori o Ngāti Ruanui, e ia ata, e ia ata, hei a ui atu, kia waka hono hono mai ki runga i te piritahitanga, te kotahitanga o tātou o roto i tēnei wiki. Anō oki rā e, me mihi ka tika ki te unga rotarota e kawea nei i tō tātou reo ā-ringa, ā, me te reo ā-waha rānei, ā, nō reira ki a koe e Māmā me tō tamaiti a Craig, ā, me āna mahi aha ko te aha, he toi maha ngā toi mā, engari kei runga i a ia i tēnei wā, tēnei te mihi atu ki a ia. Ā, heoi anō rā, ka waiho te wā o ka mutunga ki a koe Māmā, hei waka kapi āke kia waka motu pai ai to tātou nei kōrero, nei rā tāku e tuku te pau ki a koe, tēnā. Tēnā koe. Ki te tuku a au i te kupu mutunga hei korowai i tēnei, tēnei ata, e whā ōku hōkonga o tōku whare. Ana ko te tuatahi ko tōku tuapapa. Arā i te tuarua ko tōku ngākau nui. Ana i te tuatoru arā ko te te ūkaipō. Ana i te tuawhā arā ko tēnei mea ko te aroha. Arā, ka kōtui ahau i ērā pou katoa ahakoa e kore e kitea i tōku whatumanawa i te rukutanga atu, arā, ka rongo katoa a te ngākau. Ā, heoi, tēnei rā te mihi atu, arā, ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā, ā, e whakarongo mai ana, arā, ki te reo irirangi nei, ā, nei rā, ā, ahau, me tōku whānau e mīhina nui ana i roto i te ngākau aroha. Hei konā tātou, kia pai tēnei wīki ki a tātou katoa. Wakanuia.